Tēnā koutou. I tēnei rā, ka utaina e tātau he whitiata ki runga ki tēnei mea, ki te pae tukutuku, ki te hoe. Na, hurihuri noa i te ipurangi, he huhua rawa atu ngā ratonga e wātea ai koe ki te hanga whiti, ā, hanga pae tukutuku. Google Sites mai, Weebly mai, te aha noa, te aha noa. Te nuinga o wērā ratonga, he tino riterite rawa tētehi ki tētehi. Nā, koinei tētehi o aku Google Sites. Ka kite koe i tēnei tohu nei, arā te pene rākau, nē, koia rā te tohu, ā, e āhei ai koe, e āhei ana koe ki te whakapanoni i te āhua rānei, i ngā ritenga rānei o taua mea rā, hei tauira tēnei paetukutuku. Ah, ka pāwhiri atu au i te pene rākau, ka uru atu au ki te panoritanga ki te edit tanga o tenei paetukutuku. Na, i mua ah, i te utanga o te whitiata ki runga ki te paetukutuku, me mātua tiki atu te whitiata. Na reira, YouTube hara māi! Tēnā koe Scotty, tēnā koe Dee, ngā mihi nui ki a kōrua. E rua ngā mahi e pai ai tā tātou a whakairi i te whitiata ki runga ki te pae tukutuku. Tuatahi iho, ko te URL. Nā, kei konei te URL, ka taea te kape i reira. Ka taea hoki te heke ki raro, te pāwhiri i te share nei, nā, arā te share, Ko taua url tonu ra. A, koinei te whakarāpopototanga o te url roroa i konei, e rua e rua he tohu ki tēnei whitiata. Kapea atu, ka hoki ki Google Sites. Tahi au ka insert i te whitiata. I runga o Google Sites, ko YouTube anake e wātea ana ki a tātou. Nau mai YouTube, ka paste atu au i taku url ki roto ki te whitiata nei, kia ora anō, Dee. A, kātahi au Ka tīni tana taitara tā Third D. Nā, hiahia ana ahau ki te taiapa, hiahia ana ahau ki te taitara, savengia atu, ka takoto taku whitiata. Nā, kei roto tonu tātou i te, i te panonitanga nei, te edit mode o Google Sites. Nā reira, kāre e kitea a D i konei, ā, hoi anō kei konei te whitiata, pirangi au kia takoto tērā ki waenganui pū, tino pai, savengia atu, Haramai, haramai, ko Doctor Dee. Na, wātea ana tātau ki te pāwhiri konei, ā, kia pai ai tā Scott i whakawhāriki ngā kōrero hei whakarongotanga, hei mātakitanga mā tātau. Na reira, koirā te mahi tuatahi, ko te whakamahi i te URL. Hoki atu au ki taku pene rākau. Haere rā e Dee, remove. Na, ko te mahi tuarua, He tiki atu, hoki, hoki ano au ki taku share, te embed, na, tenei mea nei, ko te embed code, ka kape au i tera, ka hoki ki Google Sites. Tera wetehi ratonga hanga paetukutuku, ne, karekau he insert YouTube i runga i aua ratonga, ko te mahi ke, he whakauru i taua embed code ki roto ki te mea ra. Na. Tēnei embed code nēnā, nē? He kōrero tērā i roto i te, tētehi o ngā reo o te ipurangi, ko te ingoa o taua reo rā ko te HTML, arā, ko te Hypertext Markup Language. Koia tētehi o ngā reo rorohiko, tētehi o ngā reo o te ipurangi. Nā, e pai ai tā tātou whakauru i tērā reo ki runga ki te paetukutuku, nē, me tahuri atu ki taua reo, arā, ki te HTML. Haia! Na, wātea ana tātou ki te whakatakoto i tā tātou embed code ki konei, pastengia atu, arā, te reo koutou e mātau ana ki te HTML, ka mārama katoa wēnei kōrero ki a koutou, ka update au, Tahi ka takoto anō ko taua pouaka waenganui pū kua sawengia atu kātahi a Tī ka noho mai konei. Tino pai. Nā, koirā Google Sites, anei a Weebly. Uh, he, a, he hanga ririki tō Weebly i tō te Google Site. Uh, I konei, kei te taha ngā mea katoa e pai ai Ā, e pai ai mō runga i te ipurangi katoa. Huhua ngā mea kei konei e pai ana mō runga i te ipurangi ko tā tātou mahi he tō atu i tā tātou e pai ai ki runga nei. Hoi anō, hara i te taitara ā tāku e pīrangi nei engari kē ia ko te Youtube-tanga, hara mai Youtube. Tōia mā i te YouTube. Nā, ehara tēnei e whitiata nei nā, i tāku e pīrangi nei, ka hoki au ki konei, tiki ai taku URL. Ā, ka hoki au ki roto o Weebly, ka pāwhiri au hei kon, ki konei, ara, paste atu au taku URL ki roto nā, i, ā, ha, ha. Na, tēnā koe Dee. Tahi au ka pāwhiri i te Pūblish, ka rukea atu wēnei kōrero, ah, tēnei paetukutuku me tana whitiata ki runga ki te ipurangi hei mātakitanga, hei tirohanga mā te marea. Na reira rā, kua utaina e tātau he whitiata ki runga ki te paetukutuku, tēnā koutou katoa.